Sen Men saňa ýene bir gezek aýdýan, men Kakamyrat Gurbanowiç saňa. Sebäbi ýaşym senden on ýaş uly. Birinjiden. Ikinjiden sen näme podmena ponýatiýa diýýäň, men saňa aýtdym, eýtdim, beýt. Sen aýtdyň, sebäbi öz syrtyňdan gorkdyň. Bu açylsa seni obwinýat ederler diýip. Ä men seni otkryto obwinýat edip otyryn, sebäbi sen şolary işleýäň diýip. Osaň Juma Sapary mundan tanýan, ondan tapýan. Sen maňa özüň ugratmadyň galawasy galasowy sapşenýa, mende bar o taýda. Näli sen näme edip ýötür, ýör bolanyň. Üçünjiden, men garyndaşymy ok degdi, atdylar. Men ony nä Orsýetde goýarmy, öldürmäge goýaýmy sa? Dogry men ony alyp çykdym. Dördünjiden, Sen şahsy niýetiň bilen çykyş edip başladyň diýdiň. Mende bara, men uşu 95-nji ýyldan bäri, bäri 2005-nji e, ýyldan bäri. Ýa 2015-nji ýyldan bäri başla. 2015-nji ýyldan bäri men uşu aldym bärde almaly zatlary Ýewropada, Angliýada. Näme gep gürrüň edip otyrsyň sen? Sen bar-a, dogrusyna, sen näme üçin men bärde çykyp, sen medeniýet ugrundan çykyp men soradym diýen, men sen medeniýet ugrundan senden sorap başladym. Sen federasiýa diýip bölüp başladyňmy, başlamadyňmy diýip. Sen agzalyk döretjek bolýaň sen türkmen ilinde. Oppozisionny dwiženýede. Şoň üçin men seni günäkärläp otyryn.

Seň aýtýan gepleriňe görä, Juma Saparyň arkasy meň näme etdiň diýýäň-ä? Juma Sapar bilen men TTH-a geçenden soň tanyş boldum. Milletçiler bilen hatda iň bärisi Dursoltany basan wagty Milletçiler Büýük Birlik partiýanyň Alperen ojaklaryndan oglalary men şu mitingi zada uratmadym, azeri dostlarymyz, zatlarymyz gelenler. Ol ikinji mesele. Häzir syr syry açýa-da. Sen şeý diýip aýtýaň-da, bir üýtgeşik bir sen ýalan gepleýäň, men dogry gepleýän deň gürrüň ýaly etýäň-da, seret. Ilki bilen-ä, eger men ýalan gepleýän bolsam, seň aýdyşyňa görä, sen dogry gürläp duruň-a. Alanyýada wagtyma ilki bilen Maksat Saparmyradowa men Respublikanskiý prokuratura ýazyp berdim, Maksat Saparmyradowa, ýatdan çykarma, maňa hiç kim haýyş edenak. A telefonda ugražaýt edenler, Unutma. Türkler ugražaýt edipmiş, seň aýtmagyňa görä. Maňa türkler ugražaýt edenok. Ony ýatdan çykarma. Türkmenler ugražaýt etdi. Ýöne men käbirler ýaly meň janyma pokuşeniýe etdiler, ýa öýüme patron ugratdylar diýip populizm bilen kesel bolup zat edip ýutublarda izinitie menya pobili diýip ýöremok, käbirler ýaly. O sen-ow populizm bilen başlarsyň, seniň bir zadyňy Maşgala ýakynlaryň birine Rossiýada pokuşeniýa bolupmyş diýip Ýewropalarda politubeýişe alyp ýörsüň-de. Sen ilki bilen-ä aýtmaňa görä. Ýakyn garyndaş gomuň-a iki müň ýigriminji ýylda Ýewropanyň döwletine geçdi. Men seret, o taýda näme garyndaşyň günäsi zady ýok. Şonuň üçin atlaryny zatdan aýdamak. Birazjyk erkek bolýan bolsaň, erkekligiňi sakla. Gepim barmyş diýipdeý, hemmesini aýyplajak bolma. Seret, men sen ýaly däl o

Gepim bardybam gürlýäňow. Men ilki bilen hatýaba ünüs beren bolsam, käbir ýeri ýalňyş boldugyny bärde gelip medeni şekilde tankyt etýän. A sen bolsa populist, ýutuba çykyp ýutubda çykyş etýäňä. Azat Jepbarowlary men saňa aýdandym, ýadyňa düşse, dogry aýtdyň. Ýa je ih hatel prowerit. Men gorkmadym-a, gitdim-ä şo taýa. Bilýärdim türkmen konsulstwasy jaň edip, belki şo taýdan meni tutdurybam bilerdiler, zat etdiribem bilerdiler. Ýa bir kelleme taýak düşüp bilerdi, mysal getirýän-dä, ýa çist sluçaýny awariýa düşüp bilerdim, ölerdim. Ýöne men erkek ýaly gitdim-ä, sen ýaly däl-ä men.